Avuxeni i Nhlekani riperile swi ta ya ku mi langute video leyiwani nkarhi munhu or la ka channel ya matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel mi langute nkarhi munhu um eka siku ra namuntlha ni ta vulavula hi makhume vo tala va ta ti vutisa swivutiso or lava ha kulaka. kumbe lava va nga kula vo ka va nga swi tiviki hi vuenti na mina a ni swi tivi hi vuenti ni na vutivi byebyi ni nga khoma byona ni ni ka a nge ka hundred percent ni khome close to eighty or seventy percent hi vutivi lebyi ni nga na byona hi mhaka ya vuvabyi bya makhume vuvabyi bya makhume vanhu va ka hina byi kona ende vuvabyi bya makhume bya dlaya swinene Vuvabyi bya makhume byi ta hi tindlela to hambanahambana ti nga fika vo ma ntlhanu or tsevu mara ni ta mi hlayela tin'wani ta kona loko tin'wani ta kona mi nga ti twisisi or mi nga ti tivi mi nga vutisa ka vakulukumba lava nga basa tinhloko lava tivaka swilo leswiwani va ta mi tatisa va ta mi tsundzuxa laha na laha se mina ni ta mi tsundzuxa hi leswi ni nga khoma swona mavabyi ya makhume. ma ta hi tindlela leti hi leswi ni nga khoma swona loko i endla timhaka ta masangu na mfelakazi laha i nge ni rhanga hi le ka hi le ka vavanhu va xinuna i kuma ku na famba ni ya ni ya endla timhaka ta masangu na n'wansati loyi a nga fela hi nuna mi kuma ku nuna wa yena a nge se heta n'hweti a ri hansi ka misava or a nge se heta tin'hweti tinharhu or tsevu wa tin'hweti a ri hansi ka misava kumbe nuna wa yena wa ha ri muxarini ivi mina ni famba ni ya ni ya kha miroho or ku endla timhaka ta masangu na yena swilo leswiya swa vangela makhume na hina vanhu va xinuna i kuma ku i famba i ri wena n'wini wa xinuna munhu wa xinuna i famba ya ya endla timhaka ta masangu nsati wa wena a ha ri muxa ni muxarini sorry or nsati wa wena a a nga se heta n'hweti or tin'hweti timbirhi or tinharhu a ri ehansi ka misava before i endla swilo leswiwani i fanele i kuma vanhu vakulukumba or vakhegula na vakhalabya va rhanga va ku hlambisa va ku endla swilo leswi swa ku ku i kota ku ya mahlweni na vutomi u kota ku hanya ku fana na van'wani hi ku murhandziwa wa wena u ku siyile na misaveni a nga ha ri kona naswona swi ya hi tinxakaxaka ta vanhu ku na rin'wana rixaka leri ni nga ta ka ni nga ri hlayi mi kuma ku va ku n'wanuna i zila malembe ma eh, sorry n'wanuna i zila tin'hweti tinharhu and then n'wansati i zila tin'hweti ta ta tsevu ivi van'wani va ku okay n'wanuna i ta zila tin'hweti ta ta ta tsevu n'wansati i ta zila lembe ivi ka hina the most na rixaka ra matsonga machangani u kuma va ku okay n'wanuna na n'wansati swa fana va fanele va zila lembe hinkwaro ri ze ri hela ivi van'wani swi ya hi mindyangu or hi mimiti van'wani va ta ku okay. laha ka hina or ka rixaka ra ka hina kumbe va ku ka client ya rixaka ro karhi hina n'wanuna i zila six months n'wansati i zila lembe kumbe va ku okay hinkwenu mi zila six months six months swi ya hi vona ku va swi endlisa ku yini se loko swi tise sweswo ivi va ku okay. loko i nga landzeleli nawu leyi i ta tisa mavabyi la mutini ende vanhu lavawani a va hembi va vulavula ntiyiso vuvabyi bya makhume byi dlaye vanhu vo tala ngopfu hi ku kala ku yingisa hi ku kala ku yingisela vanhu vakulukumba loko va va komba ndlela va ku i nga endli swilo swa so ku nga se heta tin'hweti to zila or n'hweti ku ku nga se hela tin'hweti or Lembe ro zila i fanele i heta lembe hinkwaro i nga se ya i ya kha muroho or i fanele i heta lembe hinkwaro i nga se ya ka tindhawu to karhi swi tele swo hambanahambana a ma swi vona van'wani loko va va va mbale mpahla liya va ta ku okay ku hi kwihi a wu yi wa ya ku hi kwihi wa nghena ku hi kwihi a wu ngheni naswona leswiya swa kota ku swi kota ku cost a makhumi na ku va mi kuma ku vanhu lava va va byela va ka miti yo karhi i nga ngheni ka muti wo karhi ri nghena. demosi va ta mi byela ku ka maxaka ya vona va nghena too much ka maxaka ya vona ka vanhu ntsena a va ngheni va ku na swilo swo tirhisiwa hi vanhu lava a swi khomi hi mani na mani i kuma ku kumbe ku na tindichi leti va dyelaka ka tona or tikhapu va ku ndichi leyi yi dyela hi yena ntsena until a ze a heta ku zila ka yena ma ni twisisa kumbe va ku loko se ku zila likuya ku herini hi kona a nga ta kota ku a xerha na n'wina van'wana swakudya and then swin'wana swa kona na swimbalo a nga cincani swimbalo na munhu a ni mi kuma ku van'wani mi kuma ku a va mbali swimbalo swi kombisa ku va loveriwile u timbalela jasi mara a nga vuli a nga fika byela vanhu van'wani ku ya phela mina ni loveriwini so na so na so a hi cincani na vona vanhu swimbalo leswiya na swakudya loko va swi siyini a hi dyi vona hi vo va swi dyaku swi hela. a hi dyi swakudya leswo siya hi vanhu lava nga zila swo fana na vo na na na na na na vo mhani na vo mhani mi kuma ku vo sesi demosi i kuma ku i lovele hi xihlangi na yena va ku fana zila tin'hweti to karhi na vo papa mi kuma ku nsati le kaya or munhu loyi hanyaka na yena i lovele hi xihlangi na wena swa wela swa ku costa kwala i nghenele na wena na wena i na swiyila swo karhi va ku byela ku okay na wena because nsati wa wena i lovile hi wena hi n'wana i nga dyi swakudya i siyela vanhu van'wana or i nga xerhi tikhapu or tiplate or yini loko mi ri mintirhweni kwaloko mi hi tirha kona i fanele i tirhisa swilo leswiya i ri wexe until ku zila lokuya ka tin'hweti letiya or ka lembe leriya ku ze ku hela and then mavabyi ya makhome ma cost-a swilo leswi. i kuma ku munhu wa kona i pfimba milenge i pfimba khwiri van'wani va pfimba swikandza van'wani va khohlola u kuma ku munhu wa kona i khohlola close to hi minete a khohlola vo ma ten to twenty times van'wanyani mi kuma ku na loko va famba ma swi vona na n'wina wa tikeriwa munhu loyiwani loko a famba. hi byona mi kuma ku vuvabyi bya makhome byi tisaka mavabyi lamawani van'wani va vona mi nga ma tshukeriwa na matihlo van'wani va khoma hi tingana va endleka ku vo nyuma ende mi kuma ku van'wani loko va nga swi tiva ku teka va yisa xibedhlele ka ti-doctor va ya ta ti-blood test va va kuma ku hayi a wu na nchumu a wu vabyi nchumu kahle mara loko vo ku teka va ku yisa ka tin'anga ta xintu va ta fika va vula va ku munhu loyiwani. i ze a a a endla timhaka ta swona so i na vuvabyi bya makhume hi fanele hi n'wi tshungula hi xintu ku a kota ku hela ku ku ku ku hola na tikereke to karhi ni nga ta ka ni nga ti hlaya mavito va swi kota ku tshungula vuvabyi lebyi bya makhume va mi tshungula mi mi mi mi hola vuvabyi lebyiwani se vuvabyi bya makhume byi kona. ende vuvabyi bya makhume mi byi chava vanhu va ka hina byi hete vanhu vo tala hi ku kala ku twisisa se hi leyi information leyi nga na yona or vutivi lebyi ni nga na byona ka ntsongo hi vuvabyi bya makhume loko mi lava ku twa swo tala famba ni mi ya vutisa vanhu vakulukumba mi ku hi twe va vulavula hi ku na vuvabyi bya makhume va ta tatisa kwala va tatisa kona va mi byela ku okay na leswi na leswi na leswi na leswi se vanhu va ka hina swiyila a hi swi xiximeni a hi hlonipheni loko hi loveriwe varhandziwa va hina loko va khale va ku hi nga endli leswi hi nga endli na loko vakhegula na vakhale va ku hi nga endli na leswi hi mhaka ku i lovele hi xaka ra wena laha nga kusuhani swinene ku nga va ku ri mhani or papa or nuna or nsati or n'wana or munhu loyi nga kusuhani na yena or i hanyaka na yena swa tirha swilo leswi swa swa swa swa swa makhume swi kona a hi xitori or ku hemba ku hemba vanhu va ka hina. Se hi ti xixima, hi ti hlayisa, hi hlayiseka ku ya mahlweni. Na khensa ku va mi langute chanele ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yin'wana yi kota ku pfula yi kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana. Dankie. Xandla ehenhla ka xin'wana xandla.